Croeso mawr i chi gyd i'r lansiad heno yma. Nawn ni aros rhyw funud fach um, jyst i adael i bawb ddod i fewn. Um, Mae'n hyfryd gweld fod gymaint yn dod yn barod. Mae'n dros 30 um, yma yn barod. Felly, nawn ni jyst aros rhyw funud bach arall cyn bod ni yn, yn dechrau o ddifrei. Diolch. Dyna ni, felly mae yna hanner cant ohono ni i gyd yma hen yma. Mae hynny mor hyfryd gweld a mae e'n noson... Croeso i chi gyd i braf hefyd. Mae'n ddrwg gen i, dwi'n clywed sy'n fynd fach. o, diar, diar. Reit te, dechrau eto. O'n i ar fi'n deud mae alaw ydw i, alaw Griffiths o Barddas, ac os oes yna unrhyw beth yn mynd yn anghywir efo'r ochr dechnegol, mae, mae fy mai i ydy, wel, dyna ni, dyna ni wedi cael strike one. Um, diolch o galon i chi gyd am ddod yma heno, um, mae'n hyfryd cael gymaint ohonych chi, hanner cant yma yn, yn, yn gwylio yn fyw ar Zoom. Yym, fydda i ddim yn aros efo chi yym drwy gydol yym y lansiad, fydda i'n gadael i Dafydd a Gwenallt yym sgwrsio. Yym, a diolch o galon i Dafydd Pritchard am am gytuno i fod yma hefo ni heno i holi yym Gwenallt am ei lyfr newydd. Yym, ga i eich cyfeirio chi sydd yma fel cynulleidfa heno 'ma at yr Q and A, yym, yr Q ac A, sydd ar waelod eich sgrin fel arfer, a mi fedrwch chi bwyso ar hwnnw, a ma' croeso mawr i chi roid yym neges helo i Gwenallt, i longyfarch o, yym, neu ch'mod gofyn cwestiwn iddo fo ynglyn â'r llyfr, a ma' gen i'r llyfr yma yn fan hyn.

A diolch yn fawr iawn i ti, Alaw, a ga i hefyd groesawu pawb yma heno i'r lansiad diweddara gan Barddas, y lansiadau rhithiol yma sydd yn norm bellach. Mae yna fanteision, fel mae Alaw yn dweud, mae bosib yn caniatáu i ragor o bobl fynychu ac i bobl fynychu o bob rhan o'r wlad, felly croeso i bawb. Ac eto i ategu yr hyn oedd Alaw yn ei ddeud, cofiwch uh, ddefnyddio Q&A i ofyn eich cwestiynau, i wneud eich sylwadau, ond hefyd, yn ogystal â hynny, i gysylltu â'r pedwerydd person sydd yn gwmni ni heno, sef Angharad, Angharad Morgan o Siop Inc yma yn Aberystwyth, a nhw heno sy'n gyfrifol am werthu'r llyfr yma, dwi'n siŵr eich bod chi gyd um, ar dan eisiau cael eich copi eich hun. Felly, dwi'n mynd i uh, drosglwyddo am eiliad i Angharad ddweud helo ac i roi chydig o fanylion i chi.
O, diolch Dafydd. Um, fel pawb, wel, mae hwn yn brofiad gwbl newydd i fi, llawer mwy cyfforddus, fydden ni'n gweud, yn tu ôl cownter y siop yn saff le fi'n hapus y myd, ond um, dan yr amgylchiadau, mae'n gret, fel o'ch chi'n gweud, mae'n gret gallu cynnal digwyddiad o'r fath, um, a helo i bawb, yn amlwg, um, mae'r gyfrol wedi cyrraedd y siop a'r newyddion da yw, um, fel pob siop ara-, wel, y siopau eraill i gyd fyddwn ni'n ail-agor ddydd Llun, felly mae croeso mawr i chi ddod i'n ôl y gyfrol neu archebu ar-lein. Felly, ie, diolch yn fawr iawn.
Dyna ni, diolch Angharad, ac wrth gwrs cyfathrebwch hefo Angharad ar Q&A os da chi um, yn dymuno gwneud hynny. Jyst i ddweud hefyd uh, fod y lansiad yma yn cael ei recordio, ac os 'di popeth yn gweithio'n iawn, mae'n cael ei ffrydio'n fyw ar YouTube. Croeso iddo sedd am hynny, ond mi fydd yn sicr yn ymddangos ar YouTube um, ar ôl i ni orffen heno. Uh, dwi'n meddwl bod dyna'r cyflwyniadau a'r esboniadau drosodd. Dwi'n credu rwan y bydd alaw ac angharad yn gadael ni ac yn diflannu oddi ar y sgriniau am ryw chydig, beth bynnag. Gwenallt, dy croeso i chitha a Llanfairchetta yn y lle cynta ar gyhoeddi'r gyfrol hardd hon. Mae Gwenallt a fi wedi cytuno mai sgwrs ddigon hamddenol fydd hon heno, uh, nid cyfweliad ac yn sicr a defnyddio'r gair Cymraeg gwych hwnnw, nid interrogation yn sicr. Um, a mae dda gyda hefyd, y bydd Mae rhan y y y y sgwrs ei hun yn cael ei thorri mewn mewn tri lle yym i i i ni gael clywed darlleniadau o rai o'r cerddi o'r casgliad yym gan aelodau o deulu a chyfeillion Gwenallt. Felly fe ddechreuwn i Gwenallt yy yn y lle amlwg ella yy gan mai Dueddi a Neb yw teitl y gyfrol hon yym ac efallai er budd y rhai sydd ddim yn dy nabod di gystal â'r rhai ohonan ni efallai y gallet ti roi Ychydig bach o dy, dy gefndir a dy hanes uh, i ni. Mi ddwn ni yn ôl wedyn allan i drafod um, arwydd y card y teitl DNA um, yn, yn fanylach.
O, diolch o fawr iawn. Diolch i ti, Dafydd, a diolch i ti am uh, bod yn barod i arwen fan hyn ac i gynnal y sgwrs fach yma. Dwi wedi bod mor anfenol ag y medrw ni, um, ond uh, na, diolch yn fawr iawn ti. Um, Wel, Wel, magwyd fi yn, um, yn Regaron, ar fferm Penrallt uh, yn Regaron, ac uh, ges i'n addysg yn uh, ysgolion Tregaron, Ysgol Gynradd Tregaron, Ysgol Uwchradd Tregaron wedyn. Um, wedyn nes i mlaen i'r coleg, um, nes i raddio mewn Macromolecular Biology yw'r teitl mawr crand iddo fe, a rhyw gangen ar biocemeg yw e, ond uh, mae'r macromolecular biology yn golygu moleculau mawr, felly sydd yn rhyw awgrym i chi ble ni mynd i fynd. Um, wedyn, uh, nes i gymwyso fel athro o Brifysgol Aberystwyth, a mynd i weithio uh, yn Inbych, Yn mynd i fyw yn Inbych gyda Delis ar ôl cwrdd â Delis a phriodi, um, ystho ni i Ddimbych ac uh, sy'n gweithio yn Ysgol Maes Garmon. Wedyn um, Ysgol uh, David Hughes ym Mhorth Eithwy, uh, cyn dod nôl wedyn yn ddirprwy yn uh, broddyfu yma chynlleth, ac wedyn cael ymhenodi yn brifathro uh, Ysgol Uwchradd Tregaron, uh, yn hen ysgol, ac oedd hwnna'n brofiad uh, diddorol iawn. um, a fel petai yn cyfannu rhyw gylch. Wedyn nes hyn bennais uh, ysgol pewedig yn Aberystwyth. Ac uh, nes i orffen fel athro, um, uh, rai blynyddoedd yn ôl nawr, ac fel prif athro, uh, rhyw fath o'n ddeiol o'n i'n meddwl o'n i'n neud, ond uh, bellach dwi'n gweithio fel uh, tiwtor i um, athrawon sydd dan hyfforddiant ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn uh, gweithio ychydig bach, yn dysgu ychydig bach o'r israddedigion fan ni hefyd sydd yn yr ysgol addysg. Uh, felly dyna'r cyndir, um, dyna sut dwi wedi cyrraedd i fan hyn. Ar hyd y daith dwi wedi codi ychydig bach o ddiddordeb, uh, wedi, wedi datblygu'r ddiddordeb oedd gen i mewn geiriau ac uh, mewn barddoniaeth yn benodol.
Dwi'n siŵr y down ni at hynny yy yn y man. Felly, o symud a, a thrafod teitl y gyfrol falle yn fwy penodol, DNA, um, nifer o bethau, i raddau mae'n cyfeirio at dy gefndir gwyddonol di falle, yn un peth. Ond mae e hefyd yn awgrymu um, bod y gyfrol yn ceisio dod i ryw adnabyddiaeth o le ti'n dod a pham a sut ac ati. Be sydd wedi gwneud ti ar hyn wyt ti. Um, Ac ydy, ydy hynny'n fater sydd yn ddibynnol ar ardal a theulu a, a chefndir, neu ydy o'n rhywbeth mwy gwyddonol? Felly dwi'n siŵr bod gen ti ddigon i ddeud am hynny, Gwna. Gorfod fel arfer. Na, mae'n sicr... Uh, um, well, mae ma, ma, ma lot, llawer o bobl yn syni, mae gwyddonydd ydw i yn y Cymru, mae oherwydd fod hi'n barddoni neu diddordeb gen i mewn barddoniaeth, mae athro Cymraeg o'n i, ond gwyddonydd ydw i drwy reddf a, a, a thrwy chym, chymhwyster. Um, a mae'r diddordeb wedi bod gen i eriod um, yn y cyswllt yna, neu pa fath o gyswllt sydd yna rhwng natur a, um, a, a meithrin, neu natur a, a magwraeth, nature and nurture yn y Um, ac uh, dwi erioed wedi diddordeb mawr wedi bod gen i mewn uh, datblygiad gwybodaeth a uh, genetig a darganfyddiad DNA a neu, neu o leia damcaniaeth uh, o tu ôl i strwythyr DNA a sut o DNA wedi adeiladu a sut mae'n rhyw fath o uh, yn rheoli'r hyn ydy ni. A mae'r cysylltiad yna rhwng y natur yna a mewn gwirionedd sut mae hwnna'n cael ei um, yn cael ei addangos wedyn uh, mewn bywyd uh, di diddori fi erioed. Um, uh, Dwi'n yn gwybod, cwestiwn sydd wedi codi yn y meddwl i sawl gwaith yw, a a yw bod yn, yn fardd, os, os ydw i'n fardd, a, a yw bod yn fardd yn rhywbeth sydd yn gynhenid yn rhywun, hynny yw oeddi yn, yn, y gen, yn y genynnau yn rhywle, neu oeddi yn rhywbeth sydd yna ond sydd ddim ond yn ymlygu oherwydd magwres. am wn i, yn credu bod y, falle bod yr ateb rhywle rhwng y ddau beth. Mae rhai fod yna rhyw dueddiad neu rhyw ddiddordeb neu rhyw fath o sbardun genynol yna neu diddordebau sydd yn gwneud ni beth i ni, ond i hwnna ddod allan mae rhai fod yn cael i feithrin mewn rhyw ffordd neu bod yna rhyw uh, digwyddiadau falle allweddol sydd yn rhoi sbardun i hwnna. Um, blynyddoedd diwetha wedi ymddiddori ychydig mewn hel ache ac uh, wedi darganfod bod nhw'n dod o deulu o ffermwyr a mwynwyr uh, a wedi mynd rôl i, i uh, hanner y, y, y ddeunawfed ganrif a, a teulu felly ni wedi bod uh, eriod ac am wn i dwi'n mynd i o hyd ddim wedi dod o hyd i fardd yn, uh, yn ymplith ni yn un man ond mae ddigon o, o bobl darllengar, uh, llenyddol a diddordebau felly uh, yn, uh, yn y teulu uh, ar y ddwy ochr ac wedi ymddiddori yn y pethau yna erioed, ond neb falle wedi mynd ati i, i gyfansoddi um, yn y teulu. Ac felly Pam felly mod i wedi datblygu'r diddordeb yna neu pam beth yw'r cyfleoedd neu beth yw'r sbardun wyt ti bod i, i hynny ddod yn fwy amlwg. A mi ges i'n gen i'n, yn, ac mi o'n i'n blentyn darllengar, os dim dwywaith yn hynny, o'n i'n darllen bob fath o bethau. Ac yn ffodus, mae, mae gan dad llawer iawn o lyfrau ac oedd llawer iawn o lyfrau ar yr eilwyd ac o'n i'n darllen bob peth oedd yn golwg uh, ar yr eilwyd, ond oedd Oedd 'na lyfre barddoniaeth yna, barddoniaeth llawer rhy anodd falle i blentyn yn 'i arddege, ond eto oedd clywed sŵn y gynghanedd a sŵn barddoniaeth a'i ddarllen yn uchel wedi dylanwadu arna i, a herwydd mod i'n neud hynny uh, i'n hunan, oedd hynny wedi rhyw, fi'n credu, wedi uh, cael rhyw fath o ddylanwad. Pan nes i'r ysgol uwchradd, um, oedd Glyn Ifans yn brifathro bydd hynny, oedd Glyn Ifans yn, yn, yn fardd i hun ac yn, uh, uh, yn aelod o dîm talwrn Llambed, os fi'n gofio'n iawn. Um, ac mi nath Glyn dreulio amser gyda fi. Pam fedra i ddim gofyn, uh, fedra i ddim gweithio chi, a ges i'n cyfle beth i ofyn iddo fe. Pam fod wedi treulio amser yn trafod barddoniaeth gyda fi o bawb. Um, ond mi oedd hwnna'n gyfnod allweddol, dwi'n credu, yn rhan meithrin y diddordeb yn, mewn barddoniaeth. Ac wedyn cwrdd â Delis, ac oedd hwnnw'n allweddol iawn, yna ddigwyddiad allweddol iawn. Oedd Delis, mae Delis yn y maes gyhoeddi, uh, wedi bod yn y maes gyhoeddi yn y lygydd ac yn, yn ddarllengar iawn ei hunan. Um, a dwi'n cofio codi llyfr oddi ar silff lyfrau Delis a penderfynu pryd ni ddysgu y cynganeddion. A llyfr anghenion y cynganedd uh, oedd e, llyfr Alan Llwyd wrth gwrs. Um, ac o fyny, a toc wedi hynny, cwrdd wedyn a, a John Glyn Jones, Dimbych. Ac uh, John Glyn wedi dod yn ffrindiau da i ni fel teulu. Um, ac uh, a nath John Glyn rhyw fath o Gymru fi dan i aden. um, a, a datblygu fi fel cynganeddwr. Ac uh, un o'r pethau ddwedodd John Glyn wrth yn gynnar iawn, fedrai ddysgu di gynganeddu, ond fedrai ddim a ddysgu di fod yn fardd. A fe, fi'n cofio rhyw teimlo rhyw siom y wlad o a fedodd John Glyn yna. So ni'n meddwl, oedd bach yn hunan ddybus, o dwi'n mynd i fod yn fardd. Ond oedd John Glyn wedi rhoi yn i'r lle yn, y fa, yn, yn, yn, yn syth bin. Ond mi ddysgodd y cynganeddion i fi, a mi helpodd fi fireinio y cynganeddion ac i weld beth oedd yn dda, beth nad oedd yn dda. Yn yw, fi'n credu beth nas e oedd datblygu chwaith am farddoniaeth. Um, ac uh, fyddai, fyddai fyth yn ddiolchgar i, i John Glyn. Mi oedd e, uh, fi gafodd e ddylanwad mawr iawn arna i. Ond fi'n credu yn y bôn, mae'r DNA felly'n dod yn ôl at y cyfuniad yna o'r o cael ei geni gyda'r reddf yna i ddarllen ac i greu ac i ysgrifennu, ond wedyn y cyfleoedd yna, y pethau yna sy'n digwydd falle ar hap falle, sydd wedyn yn dylanwadu ar y genyn yna ac yn dod ag e allan ac yn wedi dod â fi i ble ydw i nawr falle. o'n i'n mynd i holi a oedd rhoi'r gyfrol at ei gilydd falle wedi gwneud i ti ddod at gasgliad eitha pendant, ond mae'n amlwg dy fod ti wedi dod at gasgliad eitha pendant yn y pen draw beth bynnag. Mae'n ddiddorol, mae um, Pontydd, sef yr awdl o'n illodd y gader i ti pan gynhaliwyd y stafod y Môn, um, ydy'r ydy gerdd gyntaf. Uh, fi, fi roed wedi gofyn y cwestiwn, cwestiwn yma i ti o'r blaen, ond mae'n gerdd, mae'n gallu bod, mae'n mae, mae ymddangos yn gerdd bersonol iawn. Felly, ydy hi wir yn gerdd yw graffyddol? Mae, mae, mae cyfeirio at berthynas tad y mab yn benodol, hynny di, di'n rhannol yw graffyddol, di'n gwbl yw graffyddol, hynny di, beth ydy'r gwirionedd?
Uh, Wel, yr ateb syml yw i raddau heles iawn ydy. Mae hi'n yn gerdd um, rhyw, um, rhyw gyfriadol, hunangofiannol, beth ydy, beth bynnag di am ei galw. Um, ydy, mae hi i raddau heles iawn. Uh, mae yna elfennau o gymeriadau falle uh, mae dyn yn dod ar ei draws uh, dros flynyddoedd, dros fagwraeth, falle, ac uh, na'r sylwi falle ar fagwraeth a pherthynas tad a mab mewn gwahanol sefyllfaoedd. Um, ac mae yna wedi dylanwadu rhywfaint ar, ar y gerdd, ond mae hyn i rannau i raddau helaeth iawn yn, yn, yn, yn, yn driw i'r fagwraeth. Um, wedi gweud hynny, hynny mae'n ystyried perthynas tad a mab, ac wrth gwrs mae um, er bod fi wedi, falle yn y gorffennol, wedi gwadu fod yna unrhyw, unrhyw elfen hyn a'n gofiannol iddi, ond ma fe. Um, uh, ond mae e hefyd yn, yn, yn, yn, fel rhyw islais yn y gerdd, mae hi yn dangos y ffordd mae perthynas rhwng tad a mab yn newid dros amser a dros gwahanol gyfnodau, a hen, yn enwedig pan ych ystyried mwy na dwy genhedlaeth yn dod at ei gilydd, a fel mae'r berthynas yna'r dynamig yna rhwng tad a mab, tad ac ŵyr, a, a, a'r ŵyr a'r hendad wedyn yn dod at ei gilydd. A dwi'n credu bod hwnna'n, mae hwnna'n yn rhyw um, islais yn y gerdd hefyd. Mae yn nodi yn hiw, mae'r ma genynnau yna, a'r DNA a'r etifeddiaeth yna, ond eto mae'r sbardune'r profiadau yna newid pobl a'r berthynas i rhwng pobl. sy'n cyfeirio yn benodol yr awdl am y bont enynol, felly mae bosib bod hedyn y cyfan sy'n dilyn neu'r gyfrol ei hun uh, yn, yn y cymal bach hwnnw. Ydy, wel, mae'r bont, mae'r bont yn o ran y bont gynynnol, y bont sy'n croesi rhwng cenedlaethau a'r um, a mae e hefyd yn cynrychioli os, os, os na wyddonwyr allan yna'n gwrando, mae'r um, Mae'r bont yn wir am y, yr, y moleciwl DNA i hun. Mae yna ddwy fraich i'r moleciwl DNA a mae'r pontydd y genynnau ei hunain yw'r hyn sy'n gorwedd ar draws rhwng y ddwy, y, y ddwy fraich yna. A dyna yw'r pontydd mewn gwirionedd, a'r cyfresu yna o genynnau a rhep y cyfresi yna o basau o fewn y molecule DNA sydd yn gwneud rhywbeth i ni. A mae hwnna'n, i fi, yn beth rhyfeddol iawn, iawn, iawn, bod yna cod y mewn ynddo ni ym mhob cell ohono ni, uh, bron bob cell yn yn cyrff ni, ond mae'r cod yna'n bodoli fyna, a hwnna sy'n rheoli'r hyn i ni uh, yn weledol ac yn, o ran cymeriad a phobeth arall, ond mae'r dylanwadau eraill yna'n ychwanegu at e, wrth gwrs.
Diolch am hynna. Mae'n gyfle rŵan i ni gymryd ein toriad cyntaf i wrando ar ddarlleniadau o ddwy o dy gerddi di. O'n i'n mynd i gyflwyno'r darllenwyr, ond dwi'n meddwl be, be na i ydy gadael iddyn nhw ddarllen gyntaf, wedyn gadael i ti ddeud pwy sydd wedi darllen, yeah. a deud gair neu ddau am y cerddi sydd wedi dewis. Felly, os allwn ni glywed y ddwy gyntaf, os gwelwch yn dda.

Llongyfarchiade mawr Dad ar y gyfrol, fi mor browd ohono ti, a fi'n falch bod pobl nawr yn cael y cyfle i ddarllen yr holl waith gwych ti 'di cynhyrchu ar hyd y blynydde. Esther. Naw oed yn llawn o nodau ydyw hi, a ni ein dau yn ei heulu'n addoli, yn gnawd o degan i ni. Hithau am yr oriau rhydd ar danau rhyw adenydd. A chawn ni, wrth edrych nôl, gadw ei gwên ddigidol yn ein llaw. Ond ni all llun ei dal yn ffrâm y delyn.
Llynnoedd Teifi. Fy arian oll fe rown i'n ufudd am Lynnoedd Teifi, am eiliad dwym o heulwen a lein hir a phluen wen, a chysgod o bysgodyn o dan rudd llonydd y llyn. Ond i'r dŵr a'r dyfnder di, fy hiraeth sy'n dy feri, O dir mawn fel dŵr mynydd, dy ferion surion o sudd, A lle roedd llynnoedd, mae llid o gleisiau, y glaw asid.
Wych iawn. Gwynallt? Ie, ie, y ddau gyw. Ie, o, gwych iawn. Ie, chwarae deg iddyn nhw. Um, ie, wel, Esther ac Elis, um, y ddau uh, bellach, wedi gadael y nis ac um, mae'r ma ddau yn torri coesi ei hunain erbyn hyn. Um, Esther yn, uh, yn y byd um, yr, uh, y gyfres ac uh, wedi graddio yn gradd meistr bellach yn gyfres gyda hi. Ac mae Elis wedi mynd i gyfeiriad y byd peirianyddol, mathemategol, peirianyddol a rheoli prosiect. Um, sydd ddiddorol iawn oherwydd maen nhw'n dangos uh, y genynnau wedi rhyw etifeddu'r genynnau rhwng Delith a Finne um, ac wedi mynd i feisydd uh, diddorol um, ac mae Esther wedi mynd i gyfeiriad uh, y gyfraith, ond nath i radd yn y gyfraith ar Gymraeg, a mae da hi ddiddordeb mawr mewn cerddoriaeth a barddoniaeth ar Gymraeg, ac wrth gwrs um, mae wedi amlwg wedi cael yr elfennau yna wrth Elis Afine. A wedyn Elis a'r gerddoriaeth, mae e'n gerddor bach da iawn iawn hefyd, um, a hefyd wedi magu'r diddordeb mewn pysgota hefyd, fel hynny. Ac ef, fe, wrth gwrs, yw'r wyr yn y gerdd. Um, ac mae fe hefyd wedi etifeddu'r uh, y diddordeb yma mewn gwyddoniaeth a mathemateg. Felly mae'n ddiddorol bod y ddau wedi cael y gennym yna, ond ar yr un pryd yn, yn torri cwysi i hunain drwy fynd i gyfeiriadau gwahanol. A mae'r ddwy gerdd, wrth gwrs, yn, yn adlewyrchu hynny. Um, Esther a'r diddordeb mawr yma yn y delyn ac uh, wedi dod yn, yn gamster ar ganu'r delyn. Um, ac uh, delith a finne, ni'n gweld i'n tyfu lan yn sydyn iawn, iawn, iawn. Ac sylweddoliad bod ni, er bod ni dynnu lluniau, mae yn fanna'n unig i ni'n mynd i chadw hi fel, fel y plentyn yna. Ond ni'n falch iawn bod hi wedi mynd mlaen. Uh, ac Elis yn yr un ffordd, um, allan oedd teifi, mae magwyd i ar lannell lynnoedd teifi, a fi es i elis i, i lynnoedd teifi sawl gwaith. Um, ond beth sydd yn, yn y gerdd yna, mae'n uh, rhyw cywydd mae bron yn dylyneg ddwy ochrog mewn ffordd, ond o gywydd, um, cywydd yw'r gerdd wrth gwrs, ond mae'n um, dangos yr, mae'r elfen yna uh, nôl yn yr adegau diwedd yr 80au, dachrau'r 90au, mi oedd yna um, achosion o law asid yn disgyn ar fynyddodd uh, Canolbarth Cymru, ac o llynodd teifyn diodde oherwydd hynny. A mae e fel petai yn, uh, yn rhyw fynegiant o'r y siom yna, y siro yna oedd yn digwydd um, i'r fagwraeth um, a'r atgofion oedd gyda ni a'r, ar ffordd um, oedd y byd yn newid

Ie, dy broses di'n fan yna, a, a pa mor anodd oedd gadael rhai o'r cerddi oedd sydd wedi sgwennu yn y drôr felly? Mae wastad yna, mi oedd hi'n anodd iawn, oedd pentwr enfawr gen i, oedd elith i dystio yn hyder, a di bendodd oedd gen i ar lawr pentre mawr o bapur, um, yr holl gerddi, a, a mynd drwy'r hynna. uh, hmm. ond yr egwyddor oedd gen i, dwi'n dwi, dwi fan dwi'n dwi gredwr mawr mewn cynildeb a, a dweud llai, a bysau'n well gen i gredu bod rhywun wedi cydion y gyfrol a'i darllen hi a mynd drwyddi a cael blas arni hi mewn yn ei chyfanrwydd. Um, a wedaeth chi pam hynny, oherwydd dwi'n dwi, dwi um, ddarllenwr brwd o Hemingway, Ac un o yn hoff nofel i, fi'n credu, erioed, yw The Old Man and the Sea. A mae un o'r nofelau byrra sydd yn yr iaith Saesneg. Uh, ond mae mor gynnil, mm. mae mor delynegol, a, a does dim gwastraff o gwbl. A dyna rhyw ffordd y gilydd, dwi'n credu bod yna gryfder yn rhywbeth fel ni. bod yna ddigon yna i rywun gael ei dannedd i mewn iddo, cael blas, ac heb fod e'n mynd yn ormod a hefyd yn syrffedus o, o, o ran y ddarllen. Uh, a dyna es i ati a treol cael rhyw fath o thema um, eitha cyffredin, bod y DNA yma, y magwraeth, y gwyddoniaeth a'r pethau mae i gyd yn clymu at ei gilydd mewn rhyw ffordd bod yna rhyw thema yn rhedeg trwy'r cerddi i gyd os gallu ni. Um, ond o ran datblygu'r broses i hunan, o'n i mor falch bod Barddas yn fodlon cyhoeddi, a wy'n ddiolchgar iawn iawn i, i, i Barddas am, am hynny, ac i Alaw Mai ac i Alaw Griffiths wrth gwrs am yr holl waith maen nhw wedi wneud yn y cefndir i gael i'r wasg. Um, Oedd y broses o roi'r teipysgrif i Alaw a'r nôl ymlaen yna wrth gwrs, a'r ychydig o olygu hefyd, a hynny dan lygad Hugh Meirion ac Anwen Pearce o Cyngor Llyfryn, mor ddiolchgar am yr awgrymiadau a'r beth o'n nhw'n gynnig o ran caboli ac ati. Ac wedyn y broses wedyn o drafod yr, y dyluniad a Rebecca Ingleby Davies yn rhoi'r peth at ei gilydd a defnyddio arlunwaith y Luned Aron mor gelfydd a chreu rhywbeth, wel dwi'n falch iawn o'n i, dwi'n meddwl bod hi'n gyfrol hyfryd i edrych arni. Gobeithio bydd bawb yn mwynhau darllen i hefyd, ond mae'n gyfrol hyfryd i edrych arni dwi'n meddwl. Ond dyna yn y bôn yw'r yw broses. Um, Mae'r ma, ma, gwaith am hwn i wedi bod yn mynd mlaen ers blynyddoedd, um, ond beth sydd yn gret yw bod bobl arbenigol fel hyn yn gallu tynnu'r peth at ei gilydd a rhoi rhyw siap i'r peth. Ie, yeah. Cos, da ni'n gwybod amdana ti fel bysgotwr hefyd yn darllen, bysgotwr mawr wrth gwrs. Mae pontydd yn ni, yn ni dangos yn ni. Ond Hemingway wedyn a'i gysylltiad â Cuba, fis un o dan siarithiau mawr di oedd mynd i Cuba i bysgota. Oedd, oedd gysylltiad Hemingway a Cuba yn rhan o'r rheswm dros fynd i fanno? Oedd hanner taith bysgota, hanner pererindo dwi'n credu oedd fi. Um, o'r rhaid, mae'r rhaid i fi fynd i Cuba, ma, a dwi am fynd nôl i Cuba, oherwydd dwi am gerdded y llwybrau gerddodd uh, Hemingway. Dim pob llwybr, oherwydd oedd yn dipyn o fwy i fi credu um, Fi'n credu oedd ei foes efe bach yn aneis o bryd i'w gilydd am wahan o resymau. Ond mi oedd, uh, mae'r ma profiad yna, dwi'n credu, oedd o'r rhaid i fi fynd i gywa cael blas ac i deimlo beth oedd e wedi teimlo, um, ac i ddeall beth yn union oedd y tu ôl y stori, yn enwedig y ddiwol man oedd y si. Mae'r un o'n stori am uh, Santiago o'r pysgotwr wedi mynd am, cofio faint oedd y 140 o ddwrnodau heb bysgodi'n allai uniaethiau hynna. ond, um, ond ac wedyn, ond mae'r ma ma, ma profiad yna, mae rhaid i chi fod yna a chwrdd â'r bobl a siarad â'r bobl. Dwi'n dysgu tipyn o Sbeineg, felly o'n i'n gallu siarad gyda nhw a, a, a, a cael sgwrs a dod i ddeall y bobl, oedd, oedd hwnna'n bwysig iawn i fi. Felly, ie, yeah, hanner trip o Sgota, hanner uh, pererindod.
wrth gwrs, cyfrol gynynyddol ydy hi yn bennaf, yn ddi- o bell ffordd, hynny ydi, mae 'na gerddi rhydd yna, ond cerddi yy cynynyddol y- ydy'r rhan fwya' ohonyn nhw, a nifer fawr iawn o gywydda'. So ni'n dweud bod y cywydd yn fesur ti'n hoff iawn ohono. Ie, dwi dwi ystyried yn hunan fel cynganeddwr, ac os o bryd i'w gilydd dwi'n creu barddoniaeth drwy gynganeddu, wel, gore gyd. Uh, ond cynganeddwr ydw i, um, mae'r diddordeb yn y gynghanedd gen i eriod, o'n i'n clywed y gynghanedd yn grwt ifanc, um, do'n i'n falle ni deall hyn ac yn dad yn soddi hi, ond mi ddes i i ymddiddori, a John Glyn Jones sydd i gyfri am hynny. Dwi'n hoff o'r mesur y cywydd, A mae'r ma mes, ma bron bod â chi fesur newydd bellach, sef mesur cywydd y talwrn, sydd yn fel arfer yn rhyw ddeuddeg llinell neu fan bella yn ddeunaw llinell o hyd, cywydd byr, uh, ystyried cywyddu'r gorffennol a oes y cywyddwyr o'n nhw'n bethau tipyn hwy na beth sydd gyda ni nawr. Ond dwi'n dwi, dwi gweld yn y cywydd, yn wedi cywydd y talwrn, mae'n fesur Tynn iawn, iawn, iawn. Diwastraff. A mae rhaid i chi fod yn ddysgybledig iawn o fewn y cywydd yna i greu cywydd da, deuddeg llinell, mae rhaid i chi fod ddysgybledig, dim gwastraff o gwbl, a dwi'n hoff o hynna. Dod nôl at y cynildeb yna eto falle.
A dwi'n teimlo hefyd bod y talwrn wedi bod yn eitha pwysig yn sir hyd yr amser hefyd, yn help garw o ran bod yn gynhyrchiol.
Uh, odi. Uh,
fel nifer o fe. Ie, yeah, wrth gwrs, yeah.
wel, dwi'n gedi, uh, os gael ddyfynu John Glyn Jones eto pan atebodd yr llinell anodd i'w cyfansoddi, dwi'n wedi John Glyn Jones oedd anodd i'w cyfansoddi, rhaid y siec o'r BBC. Yeah. Um, mae yna rhyw elfen o wirionedd yn hynna. Fi'n credu bod e'n sbardun i gadw dyn i fynd um, i ysgrifennu, Ond be dwi'n ffindio yn y misoedd y blyn, blynyddoedd diwetha yma, dwi'n sgwennu rhywbeth rhyw ben bob dydd uh, yn trio rhoi rhyw linell neu ddwy at ei gilydd, a falle dim ond cyngeneddion ni nhw ond o bryd i'w gilydd, dwi'n taro ar englyn neu rhywbeth, uh, uh, ond fi'n credu fod e'n bwysig fe reinio'r grefft, am, am hogi'r grefft na'n ddyddiol.
Mae hwnna'n rhyw linc bach hwylus a deud y gwir, oherwydd dan ni'n cael toriad bach arall rwan i glywed rhagor o ddarlleniadau. A chi 'di aelodau tîm Talwrn Tal-y-bont sydd yn darllen dro hyn, a aelodau dy ddosbarth cynganeddu di yn Nhal-y-bont. Dyna ddechrau siwrne iddyn nhw, dwi'n credu, fel cynganeddwyr a beirdd. Felly, um, gan i glywed beth sydd ganddyn nhw i ddweud.
Coed. Yn hwyr, mae tonnau eirias ar nos o liw Nynys Las, a dŵr y llais du eiriau i wyll haf yn ymbellhau. Mae coelcerth a sŵr chwerthin rhwng caniau a gwydrau gwin yn cynnau hen acenion o'r coed sydd ar gerrig hon. Enwau hŷn na'i thywyn hi ar dafod daear Dyfi. Mae dyn neu dir amdano yn cynnau coed er cyn cof.
Dychwelyd. Tra oedd Cymru yn cael llwyddiant ym Mhencampwriaeth Bêl-droed Ewrop, digwyddodd pleidlais Brexit. Ar ôl i'r brwydrau olaf ryddhau i halau yr haf, Dof yn ôl mewn gorfoledd i'w choel hi, ac awch y bledd. Ond cyfandir o hiraeth sydd yno, yn troedio traeth, Branwen y boreunig, a brâd Efnisien yw brig y don hir sy'n dod yn ôl ar dwyni anghredinion. I'w chalon rwy'n dychwelyd o'r drin, gyda'r fyddin fyd.
Syched, yn y nos sain bar ar Stryd y Gwynt, Abertawe. Rhwng clybiau'r seidr cryf a ieig y bom a muriau mawr cwnteri'r siop kebab, mae clec stilettos Stryd yr Acen drom fel hen drawiadau dyn y drws tŷ'n hab. a thrwm ac ysgafn ar bob gwefus goch fel tatŵ'r wennol sydd ar ysgwydd merch yn dod yn ôl i nyth y trydar croch a chwilio am gariad, y stryd ddi-serch. Ac yno, dan fondo, mae fandiau'r byd yn wylo fel seiren dan olau glas, ac ymladd yn frwnt ar nodau gyd mae'r Eagles a'r Beatles mewn llinell fas. Yno'n sŵn drymiau'r anwarineb gwâr, Drachtia fy nghir yn y nos ain bar.
Na ni. Ie, yeah. diolch i'r tîm ar o'n ysbrydoliaeth yn ei hunain. Mae rhaid fi wedi, ni wedi cael cymryd o hwyl gyda'n gilydd yn, yn gyfansoddi ac yn cwrdd ac yn trafod ac yn tynnu cos. Mae'n mae, mae, mae, mae donig yn ei hun. uh, cyfarfodydd y tîm. Ond uh, diolch i'r trio ni nhw. Uh, Mae'r ma dair gerdd uh, mewn ffordd yn, yn adlewyrchu, wrth gwrs, ar, yn, yn dilyn rhyw fath o thema uh, gyda'r DNA. Um, coed, wrth gwrs, coed yn nes las, um, mae'r coed yn dod yn amlwg o bryd i'w gilydd um, ar Llanw isel a'r coed yna hynafol iawn, hen goedwig. Rhai yn dweud mae olion cantre'r gweilod yw uh, sydd yna. And maen nhw yno, a maen nhw'n atgoffa ni o ble ni wedi dod fel pobl, ac mae'r acenion sydd gyda ni nawr ar hyn i ni'n ni siarad ar iaith, ni'n siarad ar ffordd ni'n byw, wrth gwrs, yn, yn, yn, yn dod o'r ddeiar yna, um, ac o'r coedwigoedd hynny, ac o'r o'r oes honno. A wedyn mae Phil uh, yn adrodd um, dychwelyd um, yn fwy fwy, dwi wedi mynd i ysgrifennu mwy am, am, am, am fwy gwleidyddol, a, a dwi yn teimlo um, uh, teimlo'n grif iawn uh, ynglyn â pethau anghyfiawn iawn. Um, ond mae'n ma berig pan yn ysgrifennu rhywbeth fel yna i fynd ychydig bach yn bregethwrol. Ac felly be dwi wedi wneud yn fanna yw i throi hi i tuag at uh, chwedl Branwen wrth gwrs a, a dychwelyd o Iwerddon gyda'r fyddin fyd. Uh, ond yr fyddin fyd wrth gwrs o'r sôn am bair y dydeni ac ati ac yn eisiau yn arbrad. Dyna beth sydd yn fanna, ond dyna yw'r teimlad ynddo um, ar ôl y preidaeth Brexit, y teimlad gwag ofnadw yma oedd gan bob un, neu oedd gen i tybeth, uh, yr adeg hynny. A wedyn Phil yn sôn am yn adrodd y soned uh, syched, uh, nes i adelydd yn treulio tipyn o amser Abertawe ar un adeg, um, ac yn y nos a'i'n bar, a, a fyny falle, ddatblygiais i'r diddordeb uh, um, am barddoniaeth Dylan Thomas falle, a dilyn i rili ni ôl dro de o dafarn i dafarn falle. Wi'n mynd siŵr o'n ei beth call, ond dyna fe. Um, ond mae syched yn, yn sôn am y, te, am y bobl sydd yna, a, a, ac mae'r bobl yma'n rhan o'n gymdeithas ac yn rhan ohono ni yn, yn werin Gymraeg, Gymreig go iawn. Uh, ac wedi cael cymryd o hwyl uh, yng nghwmni'r bobl yna. Um, a dyna sydd yn, yn, yn, yn, yn fanna yw syched. Um, a syched am y cwmni'r pobl yna.
O'n i'n mynd i gyfeirio at y ffaith bod yna um, dinc gwleidyddol i, i nifer fawr o'r cerddi yn, yn y casgliad, yn, yn y gyfrol. Um, fel ti'n deud, mae'n demtasiwn, neu mae'n berig i rywun fynd yn bregethwrol yn, yn, yn sicr, ond efallai bod ni hefyd yn byw mewn cyfnod pan da ni'n gweld peryglon i'r iaith a'n cymunedau ac ati hmm. unwaith eto, lle mae falle dylen ni fel beirdd fod yn sgwennu'n fwy gwleidyddol efallai na da ni'n tueddu wneud ar y degau. Mae'n gwestiwn oesol yn dweud, a'i lle bardd yw, um, yw bod yn, yn wleidyddol. Um, y marn i yw, mae bardd yn adlywyrchu'r hyn sy'n digwydd yn y gymdeithas, a dyle bardd fod yn adlywyrchu ac yn ddrych i'r hyn sy'n digwydd yn y gymdeithas. Boed hynny'n wleidyddol a boed e'n yn hawdd i'w Gymru neu beidio. Dwi'n credu yn y gorffennol, oni bai am feirdd yn, yn canu protest, falle fydde byd ni ddim cast, hanner cystal lle a beth yw e. Mae, mae yn, falle mae rhyw ffurf ar propaganda yw e, ond mae yna le iddo fe a mae'n mae bwysigrwydd. Dwi'n mae'n bwysig, dwi'n credu, bod beirdd yn canu am yr hyn maen nhw'n teimlo'n gryf amdano. Tra'n os, ceisio osgoi yr, y naws bregethwrol yna. Um, a dyna dwi'n trio wneud y fyna. Dwi yn teimlo'n gryf iawn, dwi'n genedlaetholwr a, a, a, a dwi'n falch o ddweud hynny, er bod na rhyw um, ystyr sinistr yn cael ei roi hwnna gan rai bobl. Ond dwi'n ystyried yn un yn genedlaetholwr uh, diwylliannol ac economaidd a, a mwy, wrth bod chi'n mynd yn hun, dwi'n credu bod fi'n dod i sylweddoli, mae rhaid i ni fel Cymru fod yn ddigon dewr i fod yn bobl blaengar yn economaidd um, ac yn gwthio uh, Cymru yn economaidd ac yn creu gwaith ac yn creu swyddi ac yn neud pethau fel ni, ond drwy gyfrwng Gymraeg ac yn glynu at hynny. Dwi'n credu fod yna gymaint o, o botensial um, i ni fel gwlad a, a dwi'n trial mynegu hynny uh, hefyd os gallai yn ymwrddoniaeth.
O dy ddudodd y de, poetry makes the thing happen, ond uh, dwi ddim yn siŵr oedd o'n iawn yn, yn, yn, mewn gwirionedd. Yeah. Um, da, da ni wedi clywed yn y dyddi'r rhywbeth yma um, am um, ymgyrch i achub hen gapel Tom Nefyn uh, ym Mhen Llun. Um, mae hwnna'n, mae hynny'n uh, nodwedd arall o'r gymdeithas heddiw, mae lle mae ffydd a lladrau. Does dim llawer o, does dim O be wela i, dim cyfeiriad at ffydd uh, yn y cerddi hyn, ond mae bosib bod rhai o'r rheini yn y drôr o hyd?
Mae yna, mae yna dipyn ohonyn nhw yn y drôr, oes. dwi, mae sgrifennu am ffydd, dwi, dwi ddim yn cael e yn, yn hawdd i wneud. Um, dwi ddim yn gwybod pam. Dwi, dwi yn gapelwr achlysurol, dwi'n credu, fydden ni'n disgrifio'n hyn. Nes i'n magu yn yr eglwys, ac um, Uh, dwi yn ysgrifennu uh, cerddi um, defosiynol, uh, cerddi ynglyn â ffydd, ond mae'r elfen yna o'r, wyddo, or wyddonydd yn dau o hyd yn chwilio am ryw dystiolaeth, um, a, a mae hynna'n anodd i wahanu'r ddau beth. Dwi'n credu, um, fi'n credu oedd un o'r Einstein ei hun yn dweud um, bod lle i uh, bod, bod, um, uh, crefydd a gwyddoniaeth yn edrych ar ddau beth gwahanol iawn sydd yn rhan o angen a natur ddyn, ond sydd yn cyd-redeg ei gilydd ac yn ymdrin â pethau hollol wahanol, y diriaethol a falle'r ysbrydol haniaethol. A mae hwnna fi'n credu yn rhywbeth dwi'n ceisio, dal y geisio i i, i um, dod at ei gilydd ac i, i gael rhyw synwyr ohono fe. Um, a mae'r mae gwyddonydd yn dau'n brwydro yn erbyn yr, uh, um, yn erbyn yn ffydd. Dwi yn credu, um, os yw'n dwywaith am hynny, ond um, beth yn union dwi'n gredu ynddo, dwi'n siŵr, dwi'n siŵr o dwi dal yn, uh, yn gwybod. Wyt ti? um, mae amser yn prysur, prysur ddiflannu. Mi yna, cyn i ni glywed y cerddi ola, Mi oedd yna un cwestiwn sydyn iawn i ti, sef, os gen ti ryw gynlluniau farddol ar gyfer y dyfodol, rhyw syniadau? Um, dwi, dwi sgwennu bob dydd, um, a, a dwi am barhau i wneud hynny, um, a dwi eisiau datblygu hynny. Dwi, dwi am barhau i ysgrifennu y cynghanydd, dyna yw nghariad cyntaf i fyna dwi'n credu, um, dwi'n mwya llwyddiannus hefyd, er bod gen i nifer o, o, o sonede a nifer o, o, o delynegion hefyd yn y wers rhydd. Dwi wedi arbrofi law, llawer iawn y diweddar gyda'r wers rhydd gynganeddol uh, sy'n fesur sydd yn, yn dwi'n cael ein hawdd iawn i weithio yn dweud. Um, uh, a mae hwnna'n apelio. A mae ambell i gerdd yn, yn y gyfrol yn dangos wrth yn nes ymlaen yn y gyfrol yn dangos bod fi yn tueddu i fyny. Um, fe hoffen i fawr. Uh, ar ôl y profiad pleserus a, a mor hwydd wedi cael y gweithio gyda'r ddwy alaw, um, le ni wrth y modd yn, yn, falle, yn paratoi cyfrol arall falle yn y blynyddoedd nesaf ar y bryd.
Ni di swnio yna, yna ti digon hir i gael hon allan. Mae dda clywed. Felly, gawn ni, gawn ni glywed y ddwy gerdd ola, Isa?
Llongyfarchiadau Gwenallt ar gyhoeddi dy gyfrol gyntaf o farddoniaeth, ry'n ni'n falch iawn ohonot ti. Dyma rali annibyniaeth. Pan fydd cymylau duon dros borth mawr ac Ynys Dewi a'i phen yn ei fflu, bydd amser hir i aros tan y wawr wrth wrando ar y gwynt yn chwipio'r tŷ. Mentrodd mas o gysgod y trawstiau clyd. a fu wynebu llid y storom sydd yn ei chynfaredd yn difrodi'r byd gan rwygo'r cychod o'i gwelyau cudd. Tra erys lliwiau grug carn llidi'n llwyd, a'r graig fel ci'n sgyrnygu ar y lle. Ambell beledr drwy'r garthenni a gwyd yn heriol fel baner draw tua'r de. Daw haid o adar gan ganu i'r dydd, dan olau y wawr a'n gadael yn rhydd.
Aberth. Y fro hon am y freni yw'r dref wen na grwydraf i. Un darn o dir hynod yw ac eden greigiog ydyw. Lle bu clec bwyell Beca ar iet hir yn hollti'r ha, a phorfa las yn grasach yn llenwi'r hen ferci bach. Ond mae'r feidir hir ar werth A neb yn cofio'r aberth. Fesur Llathen a'r Freni fel ein hiaith o'n gafael ni.
Ie, diolch i'r ddwy. Um, a diolch i Dwynwen fan yma. Oedd y, y gerdd o Dwynwen yn ysgrifennu, mae'n gerdd gymarol ddiweddar wrth gwrs y, y, y, ysgrifennu Siona pan o'n i ar y ffordd i, i rali uh, Yes Cymru yn, um, ym Merthyr Tudful. Ac um, oedd hi'n, wy'n cofio, oedd hi'n stormus iawn, iawn, iawn. Uh, ni wedi bod yn aros ac uh, yn ddwrnod stormus iawn. Ac, uh, ac eto, o'ch chi'n gweld rhyw oleini yn y bore. Um, a dwi dal, dwi'n obeithiol um, y cawn ni rhyw ddydd weld y goleini yna um, yn, yn dod, os, os nad i ni, yn sicr i'n plant ni. Um, ac wedyn, uh, mae'r ddwy gerdd uh, wedi lleoli yn, um, yn Sir Benfro. Ac uh, wrth gwrs mae Delith o Sir Benfro, uh, gwlad y wes wes, ges i gythrel o job ddeall i fan nes i gwrdd â'i ddechrau, ond dyna fe, uh, i ni wedi dod yn ddeall yn gilydd yn eitha da gobeithio. Um, ond mae'r ddwy gerdd yn os i benfro, a mae'r ail, y, y, y cywydd bach na, um, y cywydd uh, yn sôn am y dirywiad yng nghefn gwlad um, uh, Sir Benfro, oedd mae'r ma y, banc, y, banc, y bancyn lle magwyd Delis, um, oedd yna wyth o deuluoedd, wyth o ffermydd, um, a bob un ohonyn nhw pan oedd, oedd hi'n blentyn, bob un ohonyn nhw yn deuluoedd a phlant ar yr aelwyd a'r heini'n uniaith Gymraeg, blaen naturiol. Erbyn hyn, dim ond brawd Elis sydd ar ôl ar y banc yna. Pob un ffarm arall wedi mynd, uh, naill ai wedi chwalu, neu uh, mae'r Gymraeg wedi diflannu o'r, um, or, or ffald. Ac um, yna, dwi'n gyrru bod hwnna'n beth trist ofnadw. Um, uh, a dyna sydd yn y gerdd yna heto, cywydd, uh, cywydd prin gobeithio, a cywydd uh, dwyochrog, um, dathlu'r hyn a fi, ond yn ei wrth gyferbynnu fe gyda y gofid um, sydd yn wynebu ni nawr wrth gwrs, a, a thranc yr iaith yn yr ardal yna.
Diolch yn fawr ti Gwynell, uh, a diolch yn fawr am, am y sgwrs i, i gyd. Dwi, dwi wedi mwynhau, a dwi'n siŵr bod pawb sydd wedi gwrando hefyd. Er mai crafu'r wyneb megis da ni wedi llwyddo i wneud mewn cyn lleied o amser, dwi'n siŵr bod y sylwadau di wedi bod yn help i bawb wrth fynd ati rwan i, i ddarllen y gyfrol. A ga i unwaith eto ddiolch i bawb sydd wedi ymuno ni heno. Efallai gwna lle bod ti'n help nad oes na, efallai nad oes na rhyw lawer ar y teledu heno, felly mae pobl er, pobl, pobl, pobl wedi troi mewn yn ei degau efallai. Ond diolch yn fawr i chi gyd am wneud hynny. Ac gyda hynny o eiriau, allai wahodd Alaw ac Angharad yn ôl ato ni.
Helo! o, oedd hynny'n yn sgwrs hyfryd. Nes i wir joio clywed y ddau ohonych chi sgwrsio. Ac oedd hi mor lyflu clywed um, ti Gwenallt yn, yn sôn yn anwyl iawn iawn am um, John Glynn. oedd yn bech, oedd yn, yn gefnder cyntaf i'n had yn digwydd bod. Mm. Felly oedd hynny'n yn hyfryd iawn i fi, ar nodyn bersonol iawn. Um, diolch hefyd wrth gwrs um, i Angharad. Um, wyt ti eisiau atgoffa pawb yng Ngharad lle wyt ti a sut mae cael gafel o'r, or copi gen ti? Ie, yeah, um, licen i hefyd wedi diolch, a fi wirioneddol wedi mwynhau um, profiad hollol wahanol i fi. Mae rai fi wedi ddim arfer wneud y math hyn o beth, ond oedd jyst yn lyflu gwrando arno chi, a ddim e mor hamddenol. Um, felly ie, yeah, ond um, fel ti Ala'n gweud, mae'r gyfrol ar gael yn y siop neu mae modd archebu um, dros y we efo ni, ond um, yeah, wel, yn edrych mlaen yn fawr iawn i groesawu pawb nôl i'r siop o ddechrau'r wythnos mlaen. A ie, diolch i ti a Barddas hefyd am y gefnogaeth. Wel, pob hwyl i ti, pob lwc i ti yng Ngharad wsos nesaf. Mi fydda i, um, mae fy plant efo rhestr hir, dwi'n siŵr, i fi ddod efo fi i siop Inc wsos nesaf. Um, reit, e, dwi'n mynd i ddarllen chydig o negeseuon um, sydd wedi dod yn fama i ti, Gwenallt. Um, mae Rhys Dafis yn deud llongyfarchiadau i ti. Mae Rhys wrth gwrs di ysgrifennydd ni'n Pwyllgor Barddas. Helo Rhys, nos weitha. Mae Kaylee Sydenham sydd um, yn ysgol Gwynllyw, os dwi'n cofio'n iawn. Dwi'n ymddeheir am fawr os dwi'n wrong yn fanna. Um, yn deud bod y clawr yn hyfryd. A mae hi'n oedd hi ar ddechrau'r sesiwn yn deud bod yn edrych ymlaen at sesiwn. Phil Thomas sydd wrth gwrs yn aelod o er, tîm talwrn Tal-y-bont efo Gwenall yn deud, diolch Chief. A Haf Evans yn deud llongyfarchiadau fil i ti Gwenall ar achlysur cyhoeddi'r gyfrol DNA. Mae hi'n edrych ymlaen yn arw i'w darllen. A Tedir Dylan, noswaith da i chi, yn deud bod y cerddi yn swnio'n wych fel arfer Gwenall a llongyfarchiadau mawr. Geraint Roberts, helo Geraint, Ym llongyfarchiadau Gwenallt gan edrych ymlaen at gael gafael ynddi. Margaret Griffiths, Pnawn da, yn noswaith da, dwi'n feddwl, i chi da hefyd. Llongyfarchiadau mawr. O, oh, gan Jill a Peter Griffiths, helo, sut ydych chi heno? Um, Mae'r Erid Boswell yn dweud um, y dyle, y falle, y dyle Gwenallt ymuno â phwyllgor gwyddoniaeth Steddfod Tregaron. a dyl hyn ei chi drefnu ar ôl, uh, drafod ar ôl heno yma. Um, a mae hi hefyd yn gofyn i ti angharad gadw copi iddi hi ar gyfer wsos nesaf. Yym, Elin Jones, noswaithau i chi yn llongyfarch Glenelg yn fawr iawn ac yn edrych ymlaen i alw yn y siop i brynu'r gyfrol wsos nesaf yng Nghanad. y ti un arall i ti. Um, mae Sian y Rhys Beb Jones yn deud llongyfarchiadau a diolch am noson hyfryd o sgwrsio a barddoniaeth, a dwi'n eilio hynny. A mae Anwen, helo Anwen, Yndi, noson hyfryd, llongyfarchiadau mawr Gwenallt. A mae'r negeseuon yn dal i ddod. Mae Aneirin Caradog yn ein cadeirydd um, ni, haia Aneirin, yn deud sgwrs hynod o ddifur. Diolch i Gwenallt a Dafydd ac i'r darllenwyr oll. A llongyfarchiadau mawr i ti ar y gyfrol, Gwenallt. Edrych ymlaen i'w darllen. A mae Esther yma. Dwi'n mynd i drio peidio crio. Proud iawn o hon y ti, Dad. Llongyfarchiadau. O, oh, lyflu, um, Esther.